Nilqgħukom għal programm ieħor Proprjetà minn Wara l-Kwinti. Grazzi lill-Homeowners Association li bħas-soltu jwasslulna l-programmi. Grazzi lilek, Simon.
Thank you talli lqajtuna, Joe. Qegħdin qegħdin naraw l-effett one spettakolari ta' dan l-istazzjon li għandu fuq il-kawża tagħna. Dewastazzjon li għadu kemm rebaħ l-iktar il-premju mill-Broadcasting Assessor biex tirbaħ xi ħaġa mill-Broadcasting Authority taf x'qed tgħid. Issa dak konfermaw xi ħaġa li aħna ndunajna ferm qabel li dan l-istazzjon huwa l-iktar stazzjon f'Malta li jarawh wara nofsinhar il-Maltin li hija considering li intom azjenda privata bin-nuqqas ta' fondi m'għandkomx aċċess għal fondi bħal partiti politiċi jew dak tal-istat, hija xi ħaġa spettakolari. U għaliex? Għax in-nies iridu jaraw il-verità, iridu aħna ngħidulhom kif inhi. U dan il-programm jismu Proprjetà minn wara kwinti. U aħna l-iskop tagħna, il-mozzjoni tagħna hija biex nispjegaw l-affarijiet kif inhuma. U mbagħad araw intom, aħna fiduċjużi, aħna ma nemmnux li l-poplu Malti la huwa ġaħan, Laqq huwa ċittadin tat-tielet klassi u lanqas huwa ċuċ Malti, anzi bil-kontra. Għax aħna ngħidu kelma nieqsa aħjar minn kelma żejda. Il-Malti jżomm lura, imma ma jfissirx li moħħu mhux qed jaħdem u lanqas ma jfissirx li mhux qed jaraw in-nies u janalizzaw. U waħda mill-iskopi hija li nedukaw. li ngħidulkom l-affarijiet, imbagħad tiddeċiedu intom. Aħna dejjem hemm għaddejja kampanja biex jiġu edukati, jiġu liċenzjati, jiġu mgħallmin in-nies li jaħdmu fil-kostruzzjoni u li jiġu osservati l-liġi li jipproteġuna aħna bħala ġar. Imma għaldaqstant ieħor hemm settur li huma tas-sensar u l-estate agent li aħna il-Home Owners li ġiet imwaffqa mill-Federation of Estate Agents li jiena s-segretarju tiegħu wkoll, xtaqna li li anki dawk intellgħulhom il-livell. Ilna snin għaddejjin fl-aħħar gvern aċċetta li jilliċenzja u hemm kors li jridu jagħmlu. Il-kors li organizzahna morna għand l-iktar istituzzjoni kredibbli li hemm li huwa l-MCAST, għamlulna kors tajjeb li huwa fil-fatt aħjar minn ta' l-oħrajn u bi prezz ferm iktar baxx, huwa kważi terz il-prezz ta' l-oħrajn. Isir online, tista' tagħmlu mid-dar, jiġifieri dak huwa live tutorials. Għandna issue żgħira li hemm xi courses minħabba li jiena ara magħfus u ristretti fil-ħin, hemm xi courses filgħodu, qed nippruvaw nirranġaw li dawk li ma jistgħux jaraw dawk ta' filgħodu x'minħabba qegħdin mat-tfal jew qegħdin jieħdu ħsieb l-anzjani jew qegħdin jaħdmu xogħol ieħor ma jistgħux jieħdu biżżejjed leave, li dawk on request il-courses jiġu pre-recorded u jarawhom imbagħad filgħaxija. Għal min irid jixtieq japplika ċempluna 7944668. U nabgħtulkom il-link biex taqbdu titlu u tirreġistraw. Proset, grazzi ħafna Simon ta' dik l-introduzzjoni. Nieqfu għar-reklami mbagħad nidħlu hawnhekk biex niddiskutu diversi temi. Ħin mill-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. X'inbidel?
Interessanti, dan huwa artiklu inkiteb minn Desmond Zarmit Marmarano. U Desmond huwa naqra filosofku, jidħol ħafna ħafna fid-dettall tal-problemi. U mhux neċċessarjament imur mal-kurrent. Huwa huwa independent thinker u jwiddeb il-gvern, iwiddeb il-partiti, iwiddeb is-soċjal. Isma' hawnhekk għandna problema. U nixtieq naqra x'kiteb Desmond Zarmiet Marmara. Kull ċittadin li għandu interess fil-ġejni ta' pajjiżu ma jistax ma jinkwetax meta jara li wara erba' snin tal-assassinju tal-ġurnalist u blogger Daphne Caruana Galizia, il-kawża ta' dan l-assinju baqgħet ma ġietx indirizzata sal-ġurnata tal-lum. Qiegħed nirreferi għal dak li ħreġ ċar mill-inkjesta li saret kif ukoll minn ruxmata ta' rapporti fil-midja lokali. jiġifieri fuq is-suġġett u relazzjoni mill-qrib iżżejjed bejn ċerti politiċi u ċertu negozjanti. Di hi l-problema, li aħna suppost għandna separation of powers, il-Knisja għaliha, l-Istat għaliha, il-Qrati għaliha, il-Pulizija għaliha u l-Eżekuttiv, jiġifieri l-Civil Service għaliha. Hemm wisq taħwid bejniethom u daħal pilastru ieħor li huma dawn il-miljunarji, il-biljunarji, all right? ġo dal-bilanċ u qelbu l-pilastri l-oħrajn. Hija ħsara li persuna prominenti kellha tgħaddi minn mewta tant brutali t'erba' snin wara jkollok tammetti li ċerti aspetti relatati ma' dan l-assinju baqa' ma nbidel xejn u baqa' bqajna fejn konna. Nistqarr mill-ewwel jien qatt ma kont wieħed li kont naqbel ma' dak li kienet tikteb Daphne u għadni sal-lum ma naqbilx miegħu. Madankollu ma tistax tinjora x-xogħol investakittiv verament utli li kienet tagħmel u serva biex tikxef netwerk tassew inkwetanti ta' konnessjoniet xejn mixtieqa mill-pubbliku bejn id-dinja tal-politika u n-negozju. Di sfortunatament kienet tgħajjar il-Laburisti allura Qisu nofs il-poplu ta' Malta beda ma' dar dar kontriha. Qed jgħid ma jneħħi xejn imma minn dak l-investigazzjonijiet li kienet hemm. Għaliex qed ngħid dan? Għaliex huwa ovvju li sal-ġurnata tal-lum għad hawn numru ta' negozjanti li jippruvaw jagħmlu minn kollox biex jinfluwenzaw deċiżjonijiet tal-Gvern favur l-interessi tan-negozju tagħhom. Din nafuha u ħadd ma jinnega, ħlief in-nies fil-Gvern. Imma n-ninety nine percent ta' Malta jgħidu din hija vera. Baqgħu jsiru allegazzjonijiet fil-media lokali dwar kuntatti kundannabbli bejn sertu politiċi u sertu negozjanti u dawn fuq bażi regolari. Iktar inkwetanti minn hekk huma l-fatt li hemm provi ċari f'diversi każi ta' dawn fatti kundannabbli. Il-Ministru Aaron Farrugia Kien għamel stqarrija darba darbtejn fil-press, fil-media fejn qal ħa jżomm elenku ta' min imur ikellmu, l-lobbyist u ħa jkun pubbliku, imma minn dakinhar 'l hawn ma sar xejn. Imma huwa prinċipju ta' għex fid-dinja kollha meta trid tapplika biex tiltaqa' ma' xi ħadd jidħol tidħol f'elenku biex il-lobbyist ikunu jafu min qed ikellem il-min. Inkwetanti wkoll huwa l-fatt li jissemmgħu politiċi minn żewġ partiti kbar. Ħadd ma jista' jinnega l-fatt li dawn iż-żewġ partiti politiċi għandhom kuntatt mill-qrib wisq ma' ċertu negozjanti u r-riżolt ta' dan qed naraw fil-mod kif qiegħed jinqered l-ambjent ta' pajjiżna. Baqgħu joħorġu permessi tal-bini verament kontroversjali, tingħata l-barka lil ċerti proġetti ta' dannu kbir għar-residenti ta' ċertu lokalitajiet għaddiegħu l-ambjent storiku u kulturali ta' pajjiżna. U dan kollu minbarra l-inkonvjenjent għall-ħajja ta' kuljum ta' eluf ta' ċittadini li qed jispiċċaw qishom priġieni f'darhom stess anki esposti għal perikli ta' ħajjithom minħabba żvilupp bla rażan ta' cowboys li jagħmlu li jridu. U hawnhekk nibdew naraw l-effett tal-kampanji li din tagħmel il-Home Owners Association. Dan huwa kelma b'kelma. tal-affarjet li konna qegħdin ngħidu għana qed jasal u qed jasal għax intom qegħdin ixxerdu il-messaġġ tagħna. Bħalissa huwa żmien fejn il-politiċi qed iħabbtulkom mal-bieb biex jitolbukom il-vot. Dak huwa ċ-ċans biex tgħidilhom x'għandkom bżonn tgħidulhom għax dawn l-iktar dan huwa l-iktar mument sensittiv għalihom u dak li qed tgħidulhom intom jasal. Għandek id-dritt tgħix fil-paċi ta' darek mingħajr ma ħadd jiġi jeddidlek il-paċi ta' moħħok, il-propjetà tiegħek u l-ħajja tiegħek u l-familja tiegħek. Il-rapport tal-Imħallef Quintano li ġie mqabbad mill-Prim Ministru qal ċar, it-tħaffir bil-Gvern Ħajmek bil-musmar irid jieqaf fl-abitat. Irid jieqaf. Hemm il-gerriema. Hemm l-islicers, is-sega, u jużaw dawk. Mhux jużaw il-ħajmek u jgħeddew il-perikli. Il-MEPA qed tagħti permessi bla bżonn, bla bżonn, li qed jippereklaw ħajjet in-nies għax qed iġagħlu n-nies iħaffru l-basements. Aħna fi żmien mhux daqstant ilu, 30 sena ilu, konna nagħmlu garaxx street level, livell tat-triq. u ddaħħal l-iktar karozza għax tidħol u ddur ħarib hawnhekk. Garaxx plot 21 by 70, 21 by 80, 21 by 90 tista' ddaħħal għaxar karozzi. Għaxar karozzi tista' ddaħħal. Jekk tagħmel basement bir-rampa, tista' ddaħħal tlieta l-iktar erba'. U tqiegħed taħt l-art bil-cockroach dejjem umdu, id-drainage iqattar fuqek għaliex qed nagħmlu dan. Dan mhux kemm ittih kumpens ta' sular fuq il-bniedem? u sar il-ground floor minflok ground floor miżjed tagħmlu garaxx. U fuq tagħtih kumpens ta' solar ieħor, aħna mhux diġa' qegħdin ħames solari? Sa bejn ħamsa u sitta lanqas fuq għajnejk ma tinduna li hemm differenza u tgħidlix li hemm skyline waħda f'Malta li qed hekk għax l-iskylines tagħna kollha jitilgħu u jinżlu. Għaliex qed nipperikolaw in-nies? Għaliex jien għandi dar qiegħda fuq medda blat u tiġi ġġibni ħanek li huwa kontra l-liġi U mbagħad iġġagħalni mmur nagħmel mandat ta' inibizzjoni, qorti, avukati, tiġik għaxart elef, għoxr elef, biex tiddefendi d-dritt biex tgħix fil-paċi ta' darek? Imma l-messaġġ qed jasal, issa qed naraw fil-kitba minn dawn l-esponenti, il-messaġġ qed jasal, komplu tkellmu. Għax meta l-poplu jitkellem, ta' fuq jibda jibżgħu, jibda jisimgħu. Għax huma jiddependu fuq il-vot tagħkom. U aħna għandna d-dritt ngħixu fil-paċi ta' darna mingħajr ma niġu mheddet il-propjetà u l-familji tagħna. Imbagħad, għandek ukoll l-Oppożizzjoni li bil-paroli tgħid mod u bil-fatti tagħmel mod ieħor, għax jekk ma tridx tikserha ma' ċertu negazzjoni potenti, li ma jmurx f'elezzjoni ġeran li jmiss nitilfu numru ta' voti, għaliex għandu jkun biss wieħed mill-partiti ż-żgħar li dejjem jikkundanna s-sitwazzjoni kerha u antidemokratika li tfavorixxi d-dinja tan-negozjanti b'saħħithom għad-detriment tal-kumplament tal-popolazzjoni. Għaliex il-partiti l-kbar dejjem jaqgħu f'muta quddiem l-poter politiku ta' ċertu negozjanti? Nerġa' nsostni li jien qatt ma kont wieħed li nammira Daphne Caruana Galizia imma napprezza s-sagrifiċċju li għamlet f'isem il-ġurnaliżmu investigattiv u li kixef in-netwerk sigriet bejn ċertu politiċi u ċertu negozjanti. Se inħalluha tkun mietet għalxejn? Erba' snin wara mewtha, mhux biss bqajna fejn konna ma saħansitra morna lura għax issa anki mid-dinja tan-negozju qed inħossu skomdu xejn jgħid pubblikament kemm għandu kuntatti mill-qrib mal-politiċi. Jiġifieri da għandna għandna negozjanti kbar. Jiġu fuq it-television u jiftaħru li l-proġetti tagħhom immorru jiddiskutuhom mal-Ministru. Imma da bis-serjetà. Mela għalxiex għandna MEPA? Mela nagħlqu l-MEPA u nagħmlu bħalma kien fi Zlantik, jien darba kont mort, niftakar kont żgħir, kont mort għand Lorisant, kellu l-PAPB dak iż-żmien, kellu l-uffiċċju tiegħu hemm u barra hekk kellna uffiċċju b'tnax-il skrivanija u kienu jiddeċiżi hekk. Mela hux aħjar nagħmlu hekk Minflok għandna seba' mitt bniedem u ħafna formili u spejjeż. Jekk ħadd imur iġib permess mingħand politikant, naqtgħuhom dawn, minflok seba' mija ġol-MEPA, nagħmlu tnax kif konna fi żmien l-antik, u taqqa' timbru u tgħaddi. Mhux hekk? Rajn? L-aħħar ħaġa biex biex nikkonkludu, huwa tassew tal-biki u tad-daħq li tisma' politiċi jsemmu li jittieħdu deċiżjonijiet li jaħsbu għall-ġenerazzjoni tal-futur. X'Malta se nħallu l-ġenerazzjoni tal-ġejjieni? Ngħid nibqgħu sejrin hekk. Ambjent irvinat, politika bla valuri ta' xejn ħlief dawk materjalistiċi. U dawn huma l-kliem ta' Desmond Zammit Mara Marmara minn hawnhekk insellmulu u nroddulu ħajr għall-kitbiet ferm interessanti u veritieri tiegħu. Tajjeb, u ma jistax jonqos li ma mmissux xi ftit il-budget ukoll f'dan il-programm, l-aktar fuq l-inċentivi għall-proprjetà. Xi jgħid il-Baġit dwar dan? Kontinwazzjoni tal-pressjoni li qegħdin nagħmlu, aħna ngħidu qed jixtieq, nixtiequ li jieqaf dan l-iżvilupp bla sens, ikrah, perikoluż, ta' kwalità inferjuri. Għandna l-village cores, ir-raħal, li qegħdin nabbandinawh. Ovvjament, ħafna flus, għax dan kollu xogħol tal-idejn, huwa irħas li tibni ġdid, bl-imbarras ta' konkos u ħaddied li qegħdin jużaw, milli tirrestawra. Issa l-Gvern sema', All right? Huwa ħareġ ċertu inċentivi li jħajru n-nies biex jinvestu fil-bini antik tar-raħal biex nerġa' nagħtuh il-ħajja. Aħna l-Federation of Estate Agents konna wieħed mill-prime movers fuq il-biċċa xogħol tal-boutique hotels tal-belt. Kien hemm dal-palazzi kollha abbandunati, xebgħa wirt, u ma tistax taqbel biex iġġibhom residenzjali. Aħna għedna M'hawnx biżżejjed lukandi l-belt għaliex minflok ikunu residenzjali insibu min irid jinvesti u jagħmilhom boutique hotel. Irnexxiet, ħalli dan mhu sentejn kull permess biex joħroġ imma insomma. U u kien suċċess kbir. Jiġi da hemm nies mill-Ewropa u mill-Amerika lest iħallsu bejn 300 ewro u 500 ewro kuljum. biex imorru jkollhom kamra ta' sodda ġo ġo palazz u jesperenzjaw il-ħajja tal-belt. Mela x'inhuma l-vantaġġi li hawn fil fil da. Ħarġu diversi inċentivi fit-tielet parti tal tal tal-programm naqbdu neżanawhom naqra fil fid-dettall. Eżattament, grazzi Simon u nħeġġu lilkom il-telespettaturi biex tingħaqdu magħna Issa wara li naraw dawn ir-reklami biex Simon ikompli jispjegalna dwar dawn l-inċentivi fil-qasam tal-propjetà. Lura hawnhekk issa l-kumplament tal-programm tagħna Propjetà minn wara l-kwinti. Għedtilkom li se nitkellmu dwar l-inċentivi fil-budget però importanti ħafna li din il-parti pas-soltu nibdewha bl-appelli tagħna kontra l-abort bil-kampanja li l-Homeowners Association Simon Debono qegħdin jipparteċipaw fiha Abortion in Malta not in my name. Video ieħor Simon.
Qegħdin joħroġ is-sustanza tal-argumenti għaliex huwa ħażin biex tagħmel l-abort. U dan li rridu niġbdu l-attenzjoni fuq. Ħafna mid-diskors huwa binarju wisq, huwa reazzjoni għal dak li jgħidu dawk in-nies li jridu l-abort. Argumenti meskini u redikoli, imma ħafna iktar raġunijiet għalxiex m'għandux isir l-abort.

Mela Simon, propju f'dak il-video xi ħaġa xokkanti, eh? Madwar 94 fil-mija eh, ta' dawk li jagħmlu abortu jmutu. U żgur, u żgur. L-istatistika turi li dawk li jmutu waqt abort Ir-raġuni li mietu dwaqt l-abort ma jispiċċax fuq id-death certificate. Alright? Għaliex? Għax dan jinkludi li hu medical malpractice. Dan dawn jaqbdu għodda u jdaħħuhom ġo l-utru tal-mara. Għodda li qed joqtlu xi ħaġa ħajja minn ġo fihom. Mhux bilfors ħa tagħmel ħsara, kemm trid tkun bravu biex tifhimha din? Alright? Issa jekk tolqot vina, jekk ma nafx, m'iniex tabib, imma tagħmel xi ħaġa ħażina waqt li qiegħed hemm ġewwa, dan jista' jirriżulta fil-mewt ta' dik il-mara qed tagħmel l-bord. Mhux veru, kif qed jgħidu Malta kemm tieħu mhu żewġ pim, li mhux veru xejn. Mhux veru xejn. Da maġġor parti minnhom isiru bl-istrumenti u ħafna nisa jmutu. U minħabba li li da il l-abortion clinic mhuwiex sptar regolari, għax kieku da tagħmlu ġo sptar, għandek next door għandek tabib u kirurgu u emergency department u intensive care unit, da jsir usu ġo garaxx naqra fancy. Rajt fejn dawn ji jisolħuhom għal għal flus. U ma jispiċċax fuq iċ-ċertifikat tal-mewt. Tal-mewt. Jaħbuha. Jaħbuha. U da sar surveys fl-Amerika u fl-Ewropa u qed jikon qed jikon qed Iġibu l-verqdija an inconvenient truth, li meta inti tmur qed toqtol il-baby, hemm ċans kbir li toqtol l-omm ukoll. L-aħħar minuti sa nkomplu niddiskutu l-inċentivi fil-proprjetà fil-budget. Iva, da Ma rridux niftaħru wisq għax l-Ingliż jgħidlek be magnanimous in victory, all right? Imma l-efforts li qegħdin nagħmlu aħna li nerġa' nirrideġiru l-flus, l-interess li nerġgħu ngħixu, nitilqu minn dal-ġdid, dal-isfel ġdid nagħmlu u nerġa' mmorru għal dak it-tradizzjonali, dak il-ġmiel tal-irħula tagħna, qed ikollu effett. U fl-aħħar budget, it-taxxa tal-capital gains u t-taxxa tal-bogħol ħa jitneħħu b'mod komplut. Jiġifieri jekk inti tixtri dar antika sa 700,000 ewro, 750,000 sa sa tliet kwarti ta' miljun, min ibigħ ma jħallas il-capital gains u min jixtri ma jħallas il-bogħol. Jiġifieri tifranka 5 u 8. U ovvjament bil-kondizzjoni li jkunu mibnijin għallinqas 20 sena ilu u li huma vakanti għal aktar minn erba' snin. Dawn il-proprjetajiet ikunu f'żona ta' konservazzjoni urban, urban conservation area, jew inkella ikunu ġo raħal ngħidulu. jew proprjetajiet ġodda li nbnew bi stil u arkitettura tipika u tradizzjonali Maltija. Il-Ministru tal-Finanzi Clyde Karwan qal li rridu naraw proprjetajiet bil-galleriji u faċċati sbieħ u b'wirt Marti u bi bieb tipiku Malti u rridu naraw riġenerazzjoni ta' dawk il-proprjetajiet antiki u mitluqa. Fl-aħħar, għandna xagħar fil-Gvern li qed jgħid dak li ilna ngħidu aħna. Aħna l-ġmiel u għall-ġmiel ta' Malta rridu naraw iktar ġmiel Malti. Din il-meżura għottot ukoll għal min bħalissa għandu konvenju u ma għalaqx il-kuntaġġi. Min għadu fuq konvenju u xtara wieħed minn dawn, mhux ħa jħallas il-boll u l-capital gains tax. Barra minn hekk, first time buyers ta' dawn il-proprjetajiet li għadni kif semmejt f'Malta se jirċievu grant ta' ħmistax-il elf ewro. Jiġifieri mhux hekk biss, imma jekk inti first time buyer, Ħa jtik ħmistax-il elf ewro il-Gvern biex tkompli tirranġa l-post. L-Għawdxin se jirċevu grond doppju, ħa jtihom tletin elf ewro biex jirranġa l-post il-Gvern, għarajt il-first time buyers, u dawn miżuri tissir biex iħeġġeġ iżjed żgħażagħ u koppji Għawdxin jibnu futur tagħhom f'Għawdex mhux jiġu Malta jixtru id-djar antiki ta' Dawn żewġ miżuri ħa jidħlu fis-seħħ immedjatament, diġa qegħdin fis-seħħ illum. Orajt mhux minn dawk li li wara sena bħal ta' xarabankijiet f'Ottubru li ġej li hija miżura tajba ħafna u li konna tlabna aħna bħala soluzzjoni. Imma tagħmel sens kieku għamilniha issa. Orajt? U iktar importanti, u din hija sinifikantissimu, orajt li ħa jagħti lura l-VAT sa massimu ta' 54 elf ewro. fuq l-ewwel 300,000 ewro li jintnefqu fuq restawrar u raffinar. U da jgħodd ukoll min xtara proprjetà u għaddej bħalissa bir-restawr f'dak il-proprjetà. Jiġifieri da qegħdin inħeġġu bħalma konna tlabna aħna li naqbdu ċertu ħaddiema nneħħuhom mis-settur tal-kostruzzjoni u nitfgħuhom fir-restawr u t-tisbiħ tal-proprjetajiet tagħna. Hija miżura vera vera tajba u ngħidu bl-Ingliż very commendable. Prosit Simon, nixtiequ inkomplu nitkellmu imma l-ħin tagħna għadda. Nieqfu hawnhekk, però narġgħu nagħmlu appuntament.